א גוטן ערב שבת, איך וויל היינט רעדן וועגן א אידעלע מ... וואס הייסט א אידעלער ענין, ס'איז א ענין אבער וואס טוט שטארק שטארק וויי, ס'האט געשען א גרויסער אומלינק, א אומגליק, אפאר בחורים פון א גערע ישיבה זענען געפארן צו ר' שמעונ'ען, אויפן וועג צוריק, תימוס האט זיי פארגעשלאגן א טרעמפ וואס דאס מאל רופט עס בדוו פנס א היטש, און עטליכע זענען מיטגעפארן, די אנדערע זענען געגאנגען מיטן באס, נעבעך אויפן וועג איז געשען א אומגליק, אן עקסידענט, ער האט זיך איבערגעקערט, און פון ער אליין דער דרייווער איז אים כמעט גארנישט געשען, אבער די וואס זענען מיטגעפארן מיט אים, איינער איז געהארגעט געווארן, איינער שטארק פארוואונדעט און איינער איז זיך פארוואונדעט אבער. נישט קיין סכנה אויפן לעבן אבער פארוואונדעט. יעצט ווערט גאר געוואר אז דער דרייווער גאר האט גאר קיין לייסענס נישט, מ'האט אים צוגענומען לייסענס מיט אפאר מאנאטן צוריק. יעצט זעהן א אינטערעסאנט א זאך וואס איך פארשטיי דאס נישט, מסתמא דא אין אמעריקע איז עס זייער דא מען הערט פון דעם ווייניגער פון דעם וואס אלעמאל אין בין הזמנים ווען ס'קומט בין הזמנים איז צרות צרות. די בחורים פארן וועגן אים און פארט שפאנצירן דא דארטן און אזעלכע צרות אזעלכע צרות אזעלכע צרות. די גר א האבן שוין אמאל געהאט א מעשה מיט יארן צוריק ווען פיר זענען געהארגעט געווארן אויפן וועג. דא יעצט זענען גאר געפארן צו רבי שמעון און זיי נישט געפארן ווי זאגט מען ווי מען זאגט עס ווי ביי די ליטווישע דארטן אין אילת צו אין צו אין ים המלח נע זיי זענען געפארן מתפלל זיין. און זעט וואס איז געשען דא. די פראגע איז, קען מען לאזן דעם סדר אז יעדן בין הזמנים זאל מען דארפן לעבן מיט די צרות? און גיט א קוק, אלעמאל די בוכרים בוכרים בוכרים. איז נישט קיין צייט באמת מאכן צו דעם אן ענדע צו געפינען א וועג ווי אזוי מען פארט יום און מען ארגאניזירט פאר די בחורים נסיעות זאל זיין ווי מען רופט עס אין א סעיפד וועי אין א וועג וואס מען ווייסט ווי באסעס ווי מיט אזעלכע וועגן וואס ווייניגער סכנה מען זעט אזא איינער וואס מען האט אים צוגענומען די לייסענס דער פשט איז ווייל ער מסתמא דרייווט. נישט בסדר. ווי מעג מען חלפאן מיט אים און בכלל איך וועל זאגן אן אנדער זאך, איינער וואס מ'האט ביי אים צוגענומען די לייסענס ווי האסטו גענומען מענטשן מיט דיר? דו ווילסט זיך הרג'נען הרג'ע זיך, אבער גיין הרג'נען אנדערע? כ'מיין ח. ווער האט דאס מתיר? ס'איז צייט מאך אביסל ארדענונג, אביסל און חינוך וואס מען גיבט, און האבן זיך עפעס אזוי צוגעיאגט, איך ווייס נישט פון וואנעט ס'קומט, אז א סדר וואס מען געווען צו עפעס מענטשן, די די תלמידים אז מען דארף לערנען נאר דאס צו דאס אפאר זאכן, טא, די ווי אזוי זיך צו פירן אויפן גאס, נישט נאר אין עניינים פון שמירת עיניים, אויך אין עניינים וואס האט צו טון מיט ווי זאגט מען מיט מיט מיט נפשות, מיט תשמור על נפשותיכם. וואס מען טוט יא וואס מען טוט נישט וועלכע אידש מען נעמט וועלכע אידש מען נעמט נישט אפילו עס איז א פיינער בחור א פיינער אינגערמאן קוקט אויס א ערליכע פיינער אינגערמאן וויל זאגט ער קום פאר מיט מיר ווער זאגט אז מען מעג מען מעג מיט פארן אפילו אז ער מיינט די טעיווע ער מיינט נישט חלילה שלעכט אבער רבי'ס זיי מען מוז געפינען א וועג ווי אזוי מען האקט אריין אין די קינדער און אין די בחורים אז בין הזמנים איז נישט קיין הפקר, מען האט נישט געמאכט קיין בין הזמנים פאר הפקרות, מען האט געמאכט בין הזמנים זיך אביסל אפרוען, צווישן זמן און זמן, על אף איך זאג נישט באמת איך פארשטיי נישט ניסן פארשטיי איך בכלל נישט דעם בין הזמנים, יארן, איך וויל אייך בכלל דערציילן וואס איז געווען די מאמעליכע צייטן וואס איין, מ'האט זיך אנגעהויבן די גאנצע בין הזמנים. במשך יארן צוריק אין אייראפע, צו גיין פון שטוב אין ישיבה איז געווען א מהלך פון א וואך צייט צו פארן, א גאנצע האט מען געדארפט פארן פון שטעט צו שטעט, ס'איז נישט געווען אזוי ווי היינט וואס וואס מען געדארפט פארן אפאר שעה פון אמעריקע אין ארץ ישראל, צוועלף שעה האט מיין אינגל געפארן און צוריק לערנען אין ארץ ישראל אין ישיבה, וויפיל האט דאס גענומען צוועלף שעה? קלאר געווען א פאן, גייט ארויף אויפן עראפלאן צוועלף שעה ארום שוין דא א טעלעפאן נישט אנגעקומען. אין יענע צייטן נישט געווען אזוי, אין אייראפע אין יענע צייטן האט מען געדארפט טאקע פארן, איז טאקע וואסער געווען, פארוואס האט מען געגעבן ניסן מער ווי א גאנץ יאר, איר זעט אז אין אין אין אין זומער האט מען געגעבן א וואך צו פארן אהין, א וואך צו זיין אינדערהיים, א וואך צוריק, ס'איז פונקט דריי וואכן, אין סוכות איז געווען אזוי צוליב די מעשה מיט ראש השנה מיט יום כיפור, איז טאקע אנדערע זענען יא געבליבן יום כיפור אנדערע דאס אויך נישט, יעדער איינער ווי ווייט ער האט געוואוינט, זיכער מען איז געפארן אויף סוכות, און גלייך נאך סוכות האט מען גענומען פארן צוריק, האט גענומען עכט א וואך, און מ'האט אנגעהויבן לערנען ניסן, מן הסתם האט מען געוואלט אז מ'זאל העלפן אין שטוב, יענע צייט צו מאכן פסח איז געווען שווער, מ'דארף אסאך הילף אין שטוב, איז א וואך האט גענומען דער פארן צוריק אהיים, א וואך האט מען געהאלפן אין שטוב, א וואך איז געווען פסח, און נאכדעם האט מען גלייך גענומען פארן צוריק, א וואך איז מען אזוי געווען א עמלק בין הזמנים, דער היינטיגע בין הזמנים, כ'ווייס נישט פארוואס מ'דארף א חידוש דארפן האבן אין ניסן. אבער אקעי, אבער ס'איז געמאכט געווארן אויף צו מאכן די סארט נסיעות, אקעי, פארן צו רבי שמעון איז א גרויסער ענין, פארוואס נישט, א איד וויל מספר זיין בחורים, גראדע דא רעדט זיך איינער גאר א חתן, ער איז נישט געפארן, אפשר יא, געפארן מספר זיין אז ער זאל האבן א, אז, ווי זאגט מען, זאל האבן א גוטן לעבן, פארוואס נישט, זייער פיין און גוט.

האט א לאך דארט אין באס באס וואס דו ווייסט נישט ווער די דרייווער איז ער איז יא א גוטער דרייווער נישט קיין גוטער דרייווער מען דארף מיט דעם א גרויסן תיקון פאר אלעמען און דא רעד איך נישט צו די גערער אדער צו די סאטמארער אדער צו די חת ס אלעמען אלע ישיבות אלע מוסדות מען דארף געפינען א וועג ווי אזוי מען איז מחנך א דור אז די שמארט פאנס דארף שוין סעיכם איז נישט ווייניגער וויכטיג ווי אנדערע עניינים א גוטן ערב שבת.